Unselmulkom sinjur nilqakom għal shooter tal-lum! Ejja, jekk taraw xaġa interessanti dejjem ibadunna fuq shooter at danusan.com jew inkella. Fuq il-WhatsApp number tal-ħadd tajjeb ta' kif jien. All right, all right. U l-lum fuq it-turisti. Fuq it-turisti dejjem ġejjin il-turisti. U għalla jbierek qed jistennew li disena t-turisti ħajlqu immaġina il fuq minn 4 miljuni. Għaliex sabri kienu diġà żdiedu dak turisti bi 17 fil-mija ġifieri jara hmm. fl-eqqel ta' meta suppost jiġu turisti x'ħajkollna tajjeb. Issa, il-biċċa xogħol hija di illi skont ħafna mill-pajjiżi ta' madwarna, l-influss ta' turisti jaffettwa ħafna l-prezzijiet tal-proprjetà. Naħseb anke Malta u x'hekk. Eh, issa naraw Malta, insomma posti bħal huma Barcellona, Ibiza, Ateni, dawn huma kollha postijiet fejn il-proprjetà sparat 'il fuq f'dawn l-aħħar snin għax qed ikun hemm ħafna u ħafna turisti u dawn ġabu ħafna protesti wkoll, eh. In-nies qed joħorġu jipprotestaw għaliex ovvjament issa ħafna minn dawn il-postijiet peress li hemm it-turista taf x'qed jagħmlu bihom? Qed jaqilbuhom kollha bed and breakfast. U Malta l-istess. Dik li ħammur niċċekkja, ħammur nistaqsi post, l-iktar post li jmorru turisti fih il-belt. Il-belt hija uffiċjalment l-iktar post li jiġu jżuru t-turisti u awtomatikament meta jseħħ dan il-fenomenu ifisser li ħafna mid-djar qed jiġu mibdula bed and breakfast. Imma n-nies x'jaħsbu fuqha dil-biċċa xogħol? Hi sabiħ tant il-belt. Jogħġbok. Eh, tiċċajta. Bħala siti toġobni jiena tkun bil-restoranti lukandi u hekk, issa l-belt kibru n-nies. Ma toġob lilek, joġob il-kulħadd. Il-progress sabiħ, imma ir-residenti Marja Taħnina xejn. Għaw iż-żejjed jiena. Għaw iż-żejjed. Ah. U kif taffet mamma l-fatt li għaw iż-żejjed mhux iktar flus fil-but jew le? Għanajdlek qed issir ibsa, ja? U sitwazzjoni oħra li qed naħbtu magħha b'dal-ammont ta' turisti hija wkoll illi anke l-bajjiet qegħdin jispiċċaw b'ħafna nies. Ejja nitkellmu fuq bajja partikolari, eżempju Kemmuna, il-biċċa xogħol li qed jiddistinġwa kemm immorru kuljum nies naħseb qed tħalli l-frott tagħha wkoll. Hi, hija qed taħdem, tidher mis-sorsi li għandna jiġifieri qed taħdem. Issa, però l-bajjiet l-oħra forsi għandna nagħmlu l-istess ħaġa, għandna nirristrinġu n-nies li jmorru hemm? Taħseb! Ma nafx tiġri f'pajjiżi oħra, però aħna pajjiż avvanzat aħna l-ewwel inkunu fuq oh, affarijiet u fil-fatt diġà bdew test bi prova eh, ħanlaqqakom ma' minnu responsabbli. Go back to your hungry! No, not there, move back! Anka jien dejjem hungry mhux id biss. Sorry, Gordon, kif int? All right, oh, all right, Sander. Eh, x'qed tagħmel? X'qed nagħmel Sander ħallini nidgħi, nidgħi fis-sħana Sander dak li qed nagħmel ta' ħi. Imma għaliex għax issa intom il-wardens x'qed tagħmlu hemmhekk fejn il-ramen? Issa hawn tfal għajjewni, għajjewni da tfal qed ngħidlek u aħna qed naraw. Silence! Qed naraw li kulħadd iżomm l-ordni Anka saħansitra li kulħadd iżomm l-erja tiegħu fuq ir-ramel. Hi kombinazzjoni kont qed ngħid issa l Daniel fuqha li hekk għad niġu xi ħin. Hija, kulħadd għandu one meter squared ta' ramel, Sander! Għal nies daqsxejn buċċini bħali mhux tajba, Sander, ta? E allura kif tagħmel? Ħames panċieri, sa ħamsa, ta? Ħames panċieri. Taf kif inkun, Sander, hekk hawn. Imma b'xi mod ħafna għaraq banju Marija jkolli għamilt. Mhux hekk. Noqgħod, noqgħod u ninżel, isma', Sander. Anka biex tinżel Tom bil-biljett bħal tas-supermarket, Sander. Eħe, jitla' n-numru tiegħek u tinżel. Eżempju, A mill-1 sa 20 jinżlu issa u jitilgħu mill-Bs. Kum min ma jobdix jagħmel jieħu multa? Le. X'tagħmlulu mela? Tara ta' x'nagħmlulu, Sander. X'tagħmlulu? Nibbenjawh! Istra ma jkunx jista' jiġi iktar il-beach. Nibbenjawh. Nibbenjawh, intuh xaba' banjo, Sander, nibbanjawh. Eh, nibbanjawh, issa fhimtek, taħslu ġifieri. Naħsluh, Sander, eh. U inti kif qed tqattgħu s-sajf imma? U ifhimni, jiena nħobb ngħum, Sander. Tara dixx waqt ix-xogħol, u jiena peress li Fini naqra self esteem tiegħi mhux nistħi ftit. O le m'għandekx għalfejn dak. Imma xorta naqbeż Sander ta' mill-għoli. Mhux hekk mill-għoli eh. U kif naqbeż Sander. L-ilma jogħla b'metru Sander eh. U kulħadd iwaqqar fil-global warming imma dak jien. Waj ma ma qatta naqa' żmien ma' tfal u hekk. Dejjem ngħomu Sander, tifel l-aħħar darba kont it-tfajl tal-darek qatt iżomm miegħi miskin għax ma tantx jaf jgħum. Ġie turist taf x'qallu? X'qallu? Qallu where did you get the paddle boat from? Kemm għandu Sander? Taf kif ġabha li self-esteem zero Sander. Ħa naqta', ħa naqta'. Ciao Sur Warden, buon lavoro. Hungry! Go back to your hungry! Ejja naqtgħulu sewwa, jiena ma nafx kif ħa tispiċċa dil-biċċa xogħol tat-turisti. Imma ħa ngħidlek naħseb xi kultant jgħidu qisu sejjen, kulħadd jgħidu, mhux il-kwantità imma turist ta' kwalità, dak forsi li iktar importanti. Sewwa, sewwa, jiġifieri ħa nippruvaw nġibu dawk it-turisti. Eżatt. U kif tagħrafhom dawk it-turisti? Mill-kalzetti bojod u s-sandli minn dak taċ-Ċinga, dawk huma turisti ta' kwalità, sinjuri, narakom għada!